Türk aklawjysy hanym Gülden Sönmez bilen geçirilen söhbetdeşlikden Türkmen Helsinki gaznasynyň meýletinçileri tarapyndan türkmen we rus dillerine terjime edildi. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on altynjy awgustynda meniň müşderilerim bolan Türkmenistanyň watandaşlary Serdar Berdimuhamedowa niýetlenen haty gowşurmak üçin türkmen konsulnygyna baranda, konsullygyň resmi işçileri tarapyndan fiziki urga sezewar boldular. Türkmenistanyň konsullygynyň işgärleri we olara hyzmat edýän şahsyýetler türkmenlere, Türkiýe döwletiniň resmi guramalarynyň agzalaryna, media habarçylaryna we şol sanda bize, ýagny aklawjylara hem topuldylar. Mertebe kemsidiji paýyş sözler aýtdylar. Edil köçe galtamanlarynyň edýän hüjümine meňzeýän hereketi görmek bolýardy. Ýüreginde rehim duýgusy bolmadyk galtamanlaryň hüjüminiň netijesinde hatda iki sany türkmenistanly kiçijik gyzçaga hem şikes ýetirildi. Bolup geçen waka sebäpli konsullyk işgärleriniň üstünden ýerli polisiýa gullugyna we prokuratura şikaýat etdik. Arzamyzy, elbetde, kabul etdiler. Konsullyk tarapyndan topulmagy zerarly şikes alan Türkmenistan we Türkiýe döwletiniň watandaşlary kazyýet lukmançylyk barlagyndan geçende olaryň ýenjilendigini subut edýän netije haty berildi. On altynjy awgustda edilen hereket näme maksat bilen, türkçeläp aýdanda näme amaç bilen edildi? Ýagny şol döwür pandemiýa bahanasy bilen Türkmenistan hökümeti awia uçuşlary, samolýotyň uçuşlaryny doly togtatdy. Gatnawlar duruzyldy. Edil şol wagtda goýlan çarterni reýslerden bilet almak üçin bizleriň watandaşlarymyz Stambulyň halkara aeropordynda Garrylardyr, ýaşlardyr, orta ýaşly adamlar sowuk betonyň üstünde, kafeliň üstünde ýatyp, Dasatka bilet alyp bilsek, bizem Watana dolansak diýip, üç-dört aýlap ýatan adamlar boldy. Şo zatlary gördük. Ondan başga-da, yssa seretmezden, sowuga seretmezden, pasportyny uzaltmak üçin, Ýüzlerçe, belki-de müňlerçe adamlar Stambulda ýerleşen Türkmenistanyň konsullygynyň öňünde nobata durýadylar. Hawa, şu zatlary göz öňünde tutup, bu zatlaryň çözgüdini tapyp bolmazmy diýen maslahaty orta goýup, aktiwistleriň arasynda maslahatlaşyp, hat ýazmagy makul bildik. Haty kime ýazmana makul bildik? Elbetde, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa. Daşary ýurtda ýaşaýanlar diňe Türkiýede däl, dünýäniň beýleki ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriň hem birnäçe ýyldan bäri dowam edip gelýän problemalary bar. Mysal üçin, konstitusion hakymyz bolsa-da pasportlary täzelemek, pasport alansoň legalnyý işlemek ýa-da ýaşamak, doglan bärde daşary ýurtda doglan çagalara, okuwlara iberip bilmek, salykdan we beýleki sosial haklardan peýdalanyp bilmesi üçin mümkinçilikler döretmek we şu ýerde nähili problema bar bolsa türkmenistanlylaryň hemmesini ýazdyk we hat görnüşinde ibermekçi bolduk. Şeýle şeýle hadysalar bolup geçýär. Haýyş, goşmaça reýs goýulmagyny, Türkmen Türkmenistan bilen Türkiýäniň aralygynda hem-de konsullyk edarasyna goşmaça işgär ugratsaň, halk diýseň gaty kösenýär, şo zatlary göz öňünde tutsaň diýip ýüzlenme edildi. Ondan başga, hökmany suratda konsullykdan rugsatnama bolmasa Türkmenistana gidip bolanokdy. Rugsat almak üçinem ortada, indi sada dilde aýdanda, aryjylar peýda boldy, gazanç etýän. Hawa, hatda ses zapisleri bar, ekrana-da çykaryldy birnäçe gezek. Üç müň dollar, iki ýarym müň dollar tölemeseň, konsullykdan rugsat alyp bolanak. Şeýle jenaýat işler amala aşyp otyr. Şo zatlara gözegçilik etseň, derňew geçirseň diýip, haýyşnama hökmünde hat ýazyp, aktiwistler topary bolup, iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on altynjy awgustda konsulstwaň öňüne bardyk. Konsulstwanyň köçesinde şo hatyň mazmunyny okadyk. Ýagny hatda hiç hili paýyş, sögünç, hapa sözler hiç hili ulanylanak. Diplomatiki ýagdaýda ýazylan ýüzlenme. Okadyk şo taýda. Ondan howlusyna girdik. Haýyş. Prezidentimize hat ýazdyk. Şuny gowşurmak isleýäs. Bolýa, häzir kabul etjek adam geler. Häzir kabul eder diýip, garaşdyrdylar. Indi goşmaça aýdyp geçjek zadym, biz ýeke däldik. Biziň ýanymyzda Türkiýe döwletiniň ynsan haklaryny goraýjy guramasynyň wekilleri we adwokatlar hem bardy. Hawa, netijede näme boldy? Biz gapa seredip durus, gapydan biri çykar,

Indi watandaşlar, şuny ýaly bir sorag ýüze çykýar. Bagyşlaň welin, näme konsullyk edarasy karatilny organmy? Ýagny türkmençeläp aýdanda jeza beriji edaramy? Haky barmy samasud edip, özi karar çykaryp jezalandyrmaga? Bul bir. Bolýa. Biz olaryň gözünde o hakymyzy talap edenimiz üçin, konstitusiýada görkezilen hak-hukugymyzy talap edenimiz üçin biz jenaýatçy bolup görünýäs bolsak, Diýmek, olaryň kellesinde iş bar. Ýöne kim hak beren şolara Türkmenistanyň watandaşyna el götermäne? Hawa, haty almadylar. Men grammatikadan gözledim, şu kastet diýen sözüň türkmen dilini tap, türkmen dilinde kastet diýen sözüň terjimesini tapyp bilmedim. Ýagny ele giýme demir diýeli. O eline demir giýip, o Merdan Mustakowany men urdy, maňlaýym çapyldy. El habaryňyz bardyr. Subutnamasy hökmünde ene şol wagtky egnimdäki ene futbolka Men alyp goýdum, geljekde bir eksponat hökmünde gerek bolar diýip. Şo gan yzlary şul watandaşlar. Görýäňizmi? Biziň reaksiýamyz nähili boldy? Birinji başda şok koneşna, garaşylmadyk ýagdaý. Soňam biz konsulstwa ýüz tutman nirä başga ýüz tutup bileris, özüňiz pikirlenip görüň. Biz olardan kömek sorap bardyk, mysal üçin dertlerimiz, problemalarymyz ine şu hatda,

Diplomatik edaralar daşary ýurtda öz döwletiniň bir ýüzi bolup durýar. Ýagny şol bir nähili özüni alyp barsa, şu döwleti şeýle aýdanda teslim etýär diýýär. Döwleti predstawlýat etýär. Masgaraçylyk, tutuş ýurt üçin masgaraçylyk. Habarlara çykdy. Ýalňyşmasam on üç, on dört sany gazetde piçat edildi. Ine Türkmenistan konsullyk Işçilere öz watandaşlaryna el göterýär diýip. Maskaraçylyk. Hawa, bize el galdyrsalar-da biz jogap bermedik. Sebäbi bize biziň niýetimiz halkyň gyn güne düşen ýagdaýyny hatda beýan edip şo haty gowşurmak. Uruş etmek üçin baramyzak. Türk polisiýasynyň tarapyndan meň ýadyma düşende şo polisiýa geldi, konsulstwa çagyrdy ony. Meň bilişime görä Atamyrat Saparowa meni we Mehmetemin beýi aldylar. Men bilen Mehmetemin beý poliseýski maşynda saklandy we Atamyrat Saparow gaty agyr ýaralanandy şu ýerinde iki sany häläň yzy bolmaly. Skora geldi, aýakda lişit etdiler. Soň. Polisiýa uçastogyna alyp gitdiler, düşündirişleri aldylar. Şonuň ýaly. Ondan soň arz edildi. Arza ýazyldy. Oňat niýet bilen bardyk. Uruş etmek üçin barmadyk. Prokuratura baryp şo ýerde ýenem ilki keselhana gitdik. Keselhanada Darp rapory aldyk. O darp raporlaryny alandan soň, şu urlanlygy hakynda, kimiň niresine şikes ýetirilendigi hakynda raportlar, ol raportlar alynandan soň prokuratura gidip, işte, ýagdaý barada şikaýatçy bolduk hemmämiz bilelikde. We entek arza dowam edip dur, ýagny rusçalap aýdanda, Sledstwie prodolžaýtsa. Derňew gidip dur. Derňew dowam edip dur. Nesip bolsa, ýakyn wagtlarda, elbetde, netijesini göreris. Bul iş beýle galmaz. Türkmenistanyň hökümetiniň beýle hereket etmegi bilen, serediň, biz şeýdip adamam urup bilýäs. Hakyňyzy eger-eger soramaň. Hakyňyzy sorasaňyz, siziňem boljagyňyz şudur diýip, gönüden-göni yşarat. Diplomat titulyny göterýän adam öz watandaşyna el göterýär. Kim tarapyndan şol hak-hukuk berlen?

Şol açylan dört sany derňew işiniň biri Türkmenistan konsullygynyň resmi işçiler tarapyndan özlerini aklamak üçin bize garşy eden arzasy esasynda açylandyr. Wideoýazgylarda görlüşi ýaly, waka gatnaşyjylaryň günäsizligi sebäpli konsullyk işgärleriniň eden şikaýatyna delilsiz şikaýat diýip jogap berildi we arzasy kabul edilmedi. Häzirki wagtda hem beýleki üç sany gozgalan derňew işi dowam edýär. Ýagny konsullyk işçiler we olaryň tarapynda hereket eden şahsyýetler hakynda derňew dowam edýär. Stambul şäheriniň köçesinde, polisiýa gullugynyň gözüniň öňünde, öz watandaşlaryna we Türkiýe döwletiniň watandaşlaryna topulan, hapa käýinç sözleri ulanan, Hatda zenan maşgalalary we çagalary uran konsullyk işgärleri we olara hyzmat edýän şahsyýetler jenaýat jogapkärçiligine çagyryljakdyr. Wakanyň bolup geçenine bir ýyl geçmegine garamazdan, derňew dogam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň prezidentine hem döwlet derejesinde habar beriler. Esasy ünsüňizi çekmek isleýän mowzugym ýokarda belläp geçişimiz ýaly, şol günki konsullyga baran adamlaryň niýeti, ýöne prezidente niýetlenen haty gowşurmakdy. Her bir döwlet öz raýatlarynyň haklaryny we hukuklaryny goramak bilen, adalatyň ugrunda göreşip, uly mertebä eýe bolýandyr. Dünýäde ykrar edilen döwletleriň resmileri dünýä kanunlaryna laýyklykda hereket etmäne borçludyrlar. Şeýle hem konsullyk işgärleri dünýä diplomatik kanunlaryndan çykmana haky ýokdur. Meniň we müşderilerimiň başyna gelen hadysa döwletara ylalaşyklarymyzda bellenilmeýär. Şeýle hem iki döwletiň arasyndaky taryhy-medeni gatnaşyklarda hem görlüp-eşdilen zat. däl. Awgust aýynda, daň säher bilen, hal-ahwalymyz soran bolmady. Duza derek çykdylar zäher bilen, hal-ahwalymyz soran bolmady. Hökümetde oýut-uýat şerim galmady. Awgust aýynda, daň säher bilen, hal-ahwalymyz soran bolmady. Duza derek çykdylar zäher bilen, hal-ahwalymyz soran bolmady. Hökümetde uýat şerim galmady. Halkym sergezdan, ýollar ýapyldy. Kowid diýip, bahana tapyldy. Sözüm sözläne itler topuldy, hal-ahwalymy soran bolmady, gözüm ýetdi, hak kanun galmady. Pasport üçin, soňy ýok nobatyň, eý hökümet, şumy seň hormatyň, awgustda belli boldy bar gymmadyň, hal-ahwalymy soran bolmady, adalatdan nam-nyşan galmady. Hat ýazdyk, seret diýip baştutan, halkyna hossar, çykmazmy watan, milletiň halyndan, azrak utan, hal-ahwalymy soran bolmady. Haýyşmys, Aslan ýer almady. Ýazyldy görülýän azaplar hakda, Bilet satýançy kezzaplar hakda, Dürli oýun, dürli esbaplar hakda, Hal-ahwalymyz soran bolmady, Milletiň hakyny oran bolmady. Hat almak ýok, ýumruk girdi işe, Kanunmy urmak, ýa-da bir pişe, Ýaman öwrentdik, dymyk hemişe, Hal-ahwalymyz soran bolmady, Adalat-kanun oran bolmady. Dünýä masgara, bu bolan zatlar, Arz diňlenmedi, ýetmedi hatlar, Diktatordan ylham, alyndy batlar, Hal-ahwalymyz soran bolmady, Göz ýetirdim, hiç adalat galmady. Mesele çözülmez, adam urup, Dostluk ýerine duşman durup, Ýagşylygy hem ýamana ýorup, Hal-ahwalymyz soran bolmady, Haýran, aýdylmadyk söz galmady. Binýady diýer, döküldi ganlar, Hak depgilende, agrady janlar, Ertir hor bolar bu günki hanlar hal ahwalymyz soran bolmady Alladan başga arz diňlejek galmady.